Сәлам дуслар, безне бүген кунакта Ренат Галиахметов, татар малай, беренче татар блогеры. Без бүген аның белән әңгәмә корабыз. Хәерле көннәр, дуслар, матурларым.
Син кадрда мине сорап күрмәдеңме? Элекеге татар малай һәм хәзерге татар малай үзгәрешләр сизәме үзендә? Теге, Хәзер бит инде Мгм. гаилә бар, әйме? Хатының бар, инде балагыз тудымы? Элеккеге татар малае һәм хәзерге татар малае нәрсә шулай аерыла? Нинди фикерләр килә? Фикерләрең алмашындымы синең? Нинди үзгәрешләр сизәсең үзеңдә? Менә шул яктан менә нинди?
Так, бик кызык сорау. Әйме, э, чынлап та менә әле бу сорауны миңа биргәннәр югые э, үзгәрде. Элеккеге тар- татар малай э, әзерәк юмартрак, вакыты бар иде аның, тегендә барырга, монда йөргә, ул теге шундый мобильный дәйме, Э. кайда тели шунда йөри иде. Хәзер кызганычка каршы гаилә булгач алай йөреп булмый. Шуңа да карамастан, шундый теге берәр официальный мероприятиеләрне, блогерлар кичәсе булса, күрешергә тырышабыз. Берәр выступление булса, урын табып күрешергә тырышам. Хәзер э, гаилә белән булгач, ял итәсе килә, ял итәсе килә авылда, авылга кайтып китәсе килә рәхәтләнеп. Шуңа күрә э, буш вакыт, буш вакыт үземә күбрәк, э, үземә күбрәк бетерәм дип әйтимсең, гаиләмә күбрәк айрам. Ә болай теге моральный яктан, психологик яктан шундый ук татар малай, ничек әйбер, ну әзрәк тазарган инде. Бер бер 20 килограммга тазарган татар малай. Мин тазардым, монда проблема түгел бу. Әйе, ә болай шундый ук, шундый ук уй фикерләре белән, үзенең эмоцияләре белән шундый ук татар малай. Гади, чын күңелдән сөйли торган, шундый ук. Теге вакыт юк дигәннән, чыннан да теге элегрәк бит син районнарга да йөридер инде, шәһәрләргә йөридер инде. Төрле төрле чараларда син еш күрәдер инде, хәзер бит инде, димәк, бик нык азайган. Ну, әле пандемия вакыты өчен. Теге Әй, гаилә асылы булгач, куркыта, чакыралар, куркыта, кеше күп булганда дип, менә шу- менә э, шуңа да карамастан, менә соңгы тапкыр мин бардым, Шаян Шая РТ булды безнең. Анда мин жюрида идем, и анда курыкмыйча бардым инде, алда утыргач, масклар киеп. Бу татарча КВН инде. Әйе, әйе. А болай
куркыта инде йөрергә пока гаилә булгач пока пандемия булгач шуның өчен инде былай алай бирсә киләчәктә планнар бик зур йөрергә сәяхәт итәргә сезнең янга кунакка кайтырга килергә алай бирсә әйе алла бирсә яшь үзәнгә киләчәк киләм диде алла бирсә алла бирсә менә квн дигәннәр имя рас инде без шуны гына әйтеп киткәнбез икән имя сорап бирмичә алмый бу әзерләнгән сорау түгел бу монда килеп туган имя бу татарча юмор хәзер теге нинди уровеньда бармы теге Чыннан да ты юмористлар яисә юкмы? Беләсеңме,
кемнәр иң беренче, әле бит ул татар дөньясында яшәргә кирәк, андый мәҗлесләргә йөрергә кирәк аңлар өчен, әйме? Мин 2016 елдан жюридә, димәк инде һәм менә 4-5 ел булам инде, әйме? Мин күрәм юморның артканын, киңәйгәнен, кеше әзрәк уже үзен иркенрәк тота, әйме? Элегрәк авыррак иде ул, әйме? Теге без карыйбыз гел үзебезне тынычландырып, пока только только зарождается пока учимся деп хәзер э, э, югары дәрәҗә дип юмор әйтә алмыйм э, ләкин атлап барабыз э, атлап барабыз һәр ел саен яңа адым итеп басып бар бар кызык командалар әйме э, елап көлә торган көлә торган мин елап көләм әйме мин прям любимчиклар даже бар любимчиклар алар мин вообще то есть бар үсәләр и э, не для галочки Бар андый командалар, күреп торасың теге. А сейчас в основном видно, что стараются, аларда э, заложили зерно, вот лидерство теге, алар хотят вы җиңәргә, это престижно становится. Элегрәк ул тегеләй генә итеге. Команда җыялар, алар как будто сүгенеп әйтмим инде. Запикаешь әйме шул сүзгене. На тие дип. Шуңа хәзер уже молодцы, короче. Хәзер уже сиңа белән кил, кара, сам удивишься. Сыйфаты да бар.
Сыйфаты мощный, мощный. Мощный. Татарча Юмор эшләп буламы соң аны хәзер? Бәтәшин. Юмор бармы? Анда даже ниже пояса прикол. Анда беләсең, анда супер анда. Мәсәлән, э, Зәйдән команда бар, әйме? Э. Зәй әбисе. Әйме? Әй, күргәндә бармый ул. Әйе. Э. Мин анда әйтәм, бу Зәй әбисе булган бу дим. Менә, видишь, монда даже команданың исеме шундый. Э. Шундый подоплёка белән, кызык подоплёка белән, әйме? Э. Зәй әбисе. Так что, заебись ул. Бөтен әйберне соблюдай итеп, әйме? Матур итеп әйтәсең. Әйе, матур итеп и и смешно, и думаешь, эх. Так что, ну, классно, классно.
Э, Ха бит безнең татар телен год родного языка дип объявилеме? Әйе. 2021 елда. Син бит блогер, әйме? Иң беренче татар блог алып бара башладың, әйме? Хәзер вакытта менә татар теленең э, кеше кызыкмы ул? татарча блог алып бару имем. Хәм гомумән синең рус теленә күчәсең килми ме? Русча блог алып бару. Ә, Беләсезме? Ә, Беләсезме дип, беләсеңме? Ә, Беренчедән мин ә, у- миңа уйландыра нишләп аны элегрәк ясамаганнар әм андый итеп, годны. Ул гомумән гомер буе ул- бу- булсын год татарский. Ел- ел саен язык. булырга Әйе, тиеш.
әйе, ел саен булырга тиеш ул.
Аннан соң ә, менә татар дөньясында дигәч чынлап та менә ә, татар теле аралашкач, татар дөньясында булыр өчен аның белән яшәргә кирәк, әйме? Чөнки мин блогер булмаганда, мин уйламыйдырым. Анда мәсәлән теге уйламыйдырым, шундый менә организацияләр бар, әйме? Идел яшәр үзәге, әйме? Алар татарлар белән эшлиләр. Татар форум, менә бу татар КВН. Аны ул дөньяга чуммыйча, син аңлый алмыйсың, ди нәрсә бар икән. Ә уже чумгач, аңлый аласың. Бар икән шундый кешеләр, ул теге дөнья белән яшиләр, алар нәрсә тырышалар, эшлиләр, әйме? Э, Шуңа күрә хәзер әле менә плюс менә мин блогер әйме без күбәябез татар блогерлары без татар блогерлар акча эшли башлыйбыз акча эшли башлыйбыз түгел акча эшләргә өйрәнәбез ул зур этәргеч чөнки күп менә әйберләр бетә чөнки анда акча эшләп булмый типа ну приходится икенче эштә эшләргә потому что монда акча эшләп булмый Хәзер акча эшләп була, татар блогерлары арталар, үсәләр, тырышалар. Э, бу бик бу бик яхшы. Теге, чөнки бөтен кеше акча эшли белми, ә менә әкрен генә без эшли башлыйбыз. Безне федеральный компанияләр дә күрәләр, әмма теге реклама ясарга ул безгә почетно. Мәсәлән, анда исемнәр әйтмим инде, но федеральный компания бездән алалар реклама, это круто. Татар телендә реклама бирәсәр килгән. Әйе, то есть алар заинтересованы, чтобы национальная тема была, вот национальный национальном языке. Әле капчыкта әйтәсең, реклама куям только на татарском языке нам только и надо на татарском языке мен айтамын все отлично конечно алар үзләре заинтересованный и менә рус телендә дигәндә э, безне танытасы килә име танытасы килә мәсәлән рәсәй буенча дөнья буенча но алар телендә сөйләшергә кирәк менә татарларны э, танытыр өчен бит миңа русча сөйләшергә кирәк Без дә танып торыш инде, Шуңа күрә кайбер проектларны башламакчы булам, алар бәлки рус телендә булырлар. Э, ну, кеше мине аңлалар. Мин аны не из-за того, что типа там татарча теге татарча төшәсе килми, а безне таныш танырынлар өчен, безне танырлар өчен. Танышынлар өчен инде. Әйе. То есть не ради хайпа, а ради того, чтобы про нас татаров узнали. Мин шулай калам татар малай. Ну, ну бер проект. Әйе, бездә бит илдә бит бар бит теге татар телен, рус телендә күбрәк сөйләшә, аңлыйлар. Күбрәк кеше белсен өчен, күбрәк аңласын. Әйе, мин Минем планнарым, мәсәлән, менә сөйләп киткән идем, э, татарскую кухню, әйме, готовить, әзерләргә, ну, рус телен, рус телендә. Рус телендә эшләргә булды. Әйе, танытыр өчен, менә безнең, Әйе. карагыз, менә безнең татар, Ну, бу татар э, милли ризыкларын пешерү була инде. әйе, Ага. ну, рус телендә инде, чтобы бөтен кеше белсеннәр дип. Это один из таких мыслей, проектов. Так что, ул, теге, планда бар күчергә, но в целях танытыр өчен. Ишеттең бармы фикерле бик кешеләр әйе, әйе, әйе. алар әйтә татар теле татар теле белән татар контенты белән үсеп булмый диләр болды менә шуңа күрә бу сурәт килеп тудым инде менә мин күптән кылымын кеше яшкәннән шундый сүзләр ишетәм татар контентына булмый инде анда теге тем более ютубта булмый ютуб инде ул теге рус телен теге продвигать итә английский телен продвигать итә ул татар телен вообще белми дә ул нәрсә икәнен Шуңа күрә килеп теге кызык миңа теге менә татар теле белән э, татар контенты белән именно теге үсеп буламы? Әйе, танылып китеп буламы? Танылып китеп буламы? Кешегә күрсәтеп буламы теге? Менә Әйе, соравыңны аңладым. Сорау бик кызык. Мин ни өчен YouTube'ка күч YouTube'та именно бу проектны ясамакчы булам, именно рус телендә. Э. Шуны аңлап, бар шундый менә социальный челтәрләр. Менә монда точно аны карыйлар татарча, Instagram'да күп кеше э. карый. Ну ютубтан ук карамый нигәдер әйме вконтактеда укый алалар одноклассникта карамыйлар тиктокта тиктокта мәсәлән тоже ютубта кебек бара татарча авыр бара но русча татарлар турында сөйләсәң әйбәт бара то есть монда все таки э, теге зависимость от социальных сетей ул танылып китеп була татар телендә но но но тырышырга кирәк Мине күп тырышырга кирәк. Ренат шикелле эшләгез, тырышыгыз. Яшәргә кирәк менә ул теге яратырга кирәк. Мин бит үзем дә гел әйтәм. Мин иң беренче татар телен бик начар белә идем. Авыр иде. Хәзер рәхәтләнеп фикерне, ну, словарный запас. Дөресен әйткәндә, мин дөресен әйткәндә миннән дә күбрәк белә. Мин кайбер сүзләрне әле инде бетермим диген. Татарчасын, тәрҗемәсен. Проект дигәннән инде теге син менә яра берсен әйттең инде, именно теге урысча анда проект алып барасың. Менә хәзер менә нәрсә эшләргә син исәп бар менә. Именно нәкъ менә татар телен таныту өчен. Чөнки без элек сине күрә идек, теге районнарда йөри идең, әйме? Инде теге кешеләр турында сөйли идең, әйме? Кадер бар инде чаралар бар инде, әйме? Хәзер менә ниндирәк фикер синең теге? Нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Хәзер беләсеңме, гаилә булгач, гаилә булгач әзрәк. Нәрсәгә акцент ясыйсың килә дип әйтәсең килә? Менә Әйе, менә гаилә булгач, әзрәк гаилә белән буласы килә. И шуннан тыш, тыш чыгып китеп булмый, гел теге шул пандемия вакытында булгач, әйме, әле Әйе. кышы да килеп җитте, әйме. Пока ул рамкалардан чыгып булмый, пока гаилә, гаилә, гаилә, гаилә. Ну, чыгып китәсе килә в плане того, в плане контента. Шулай ук авылларда төшереп йөрисе килә, әйме. Шулай ук кызык, кызыклы кешеләр турында сөйлисе килә, әйме. Мәсәлән, синең кебек, синең проект турында әнә теге. Ул куйган Подводный лодканың әйбере шундый персонажлар турында сөйлисе килә име? Булмасын ул зур ролик булсын, ул кыска гына, но шундый кешеләр бар икәнен. Ул теге бәлки бәлки телевидениегә кызык түгелдер ул, миңа кызык кешегә гомумән кеше дә ярата ул андый контентны кеше турында сөйләгәндә. Күптән түгел мин бер пост куйдым. Пост дип копипаст ул аны бер гәҗиттә Актанышта пост чыкты ул, миңа актуальный да чыкты ул, мин аны үземә чыгардым. Әйе, перепост ясадым, үземнең текст белән аларның текстына керттем. Анда бер малай ике теге янгыннан кешеләрне коткарды инде. Мин ни өчен аны ясадым? Карыйм аны, мәсәлән, анда просмотрлардан 5000, 10000 әйме, һәм бөтен кешегә җиткерәсе килә. Мин куйдым 50 мең просмотр. Кешене күрәләр, күп комментарий позитив. То есть, менә шундый кешеләрнең дә турында сөйлисе килә теге. Үзем тапмаган инде менә теге репост алып менә шулай теге кызыклы кешеләр турында. Менә мин нәк шуның турында менә сөйләсем килде, именно ни өчен син бит менә подписчикларың

Әйе, бик дөрес, бик дөрес. Бра, пока коллар җитеп бетми. Э, бу менә беләсеңме, вдуть бар бит нем, вдуть. Аның да миңа постлары ши, ул үзе турында вообще сөйләми. Ул теге хыштык куя да, и берәк кеше турында сөйли, берәк ситуация турында. Минем шундый ук буласы килә. Но э, үзен дә онытмасыннар дип. Аннан соң беләсеңме, мин э, күбрәк бит зур видеолар куям, әйме, ул бик авыр, зур видео куеп, 10 минутлык, әйме, шуны Инстаграмны 20 карап утырсыннар. Үмит авыр менә син. Карамыйлар моны? Карыйлар, киресенчә. То есть это я к тому, то, что мин э, долго к этому шел, озак моңа бардым, э, иремичә карап утырсыннар өчен. Ә кеше бит ирәнгән теге, карады, китте, карады, китте, карады, китте теге. 15 секунд, 1 минут, а монда 10 минут алар карап утыралар, комментарий язалар. То есть мин моны уйлап уже этот, ну, шуңа күрә видео начал делать, кешеләр карасыннар дип, өйрәнсеннәр, татармала ясый икән, значит ул тырыша сыйфаты ясар һәм озак. Шуны карый, шуңа күрә теге. Бүген әгәр әйбәт хушла барам теге 10 минут буе кеше карап утыра икән синең инстаграмда, именно димәк син бит инде ТК блогер. Конечно, әйе, это...
Димәк син теге кешенең аларның алар әйе, әйе, вот вот именно то, что тут не просто пост и лайк, а тут уже этот осознанный карарга целый 10-минутный ролик, это то есть или шәр шулай алып шар просмотр. Син бит димәк бу бу теге Дөрес әйткәндә, уровеньга бару өчен бик озак килдем. Бик дөрес, әйе.
Инде ничә еллар узды бит инде. Әйе, аннан соң теге постлар язганда да кеше укымый, наверное, большие посты. Мәйтәм, мин кешене өйрәттем укыр өчен. Мин аны шуңа язам зурны. Әйе. То есть укып бетерсен син дә ахырына кадәр. Самая фишка то, что мин э, гади телдә язам, ишен күңелдән. Кеше миңа әйтә, вот менә бер солоста укып бетердем, җиңелчә яздың, теге бик авыр сүзләр кертмичә теге. Карамастан, ләкин, мөрәҗәгать, шул сүзләрне просто простота. Э. Шул кеше ярата теге гадилек менә. Җиңел укырга. Бүтән кеше бит, менә без телевизор карыйбыз, радио, телевизор әйме, алар кайчак та аңлап булмый нәрсә сөйләгәнен. Син үзеңне теге, үзеңне кимсеткән кебек. Нәрсә сөйлиләр болар теге авыр сөйләшәләр. Ә мин мин җиңел сөйләшәм, как простой парень. Мин гел аны беләсез мин ни теле әйтәм? Татарский гопот, гоп, гопник теле. Татар гопник теге. Гади, гади простой телдә. Рус сүзләренә керткән булам. Сорауларга җавап биргәндәйме, сугуның сүзләрен әмма теге әзрәк кысып, нитеп әйткән буласың, әмма үзең әмма әллә ни тапшыруда катнашасың теге сугуның интертагын, әмма. Әйе, абзый, абзый диген. Әйе, нормальныймы соң бу?
Беләсеңме? Син бит үзең әйтәсең, менә татар теле дип, татар булу кирәк дип, әмма үзең әмма манчи сүз гына да. Әйе, менә әйе ул абзый, абзый дигән тапшыру иде, әйме? Әмма анда дөрес әйткәндә андый сугуның сүзләрен мин үзем бик кулланмыйм, чөнки анда прям прям ниже плинтуса теге анда укыйсың анда. Әйе, анда башка катанда.
Әйе, мин Егетләр белән килештем, әйтәм, әйдәгез катнашам, специально укымадым, чөнки мин укыган булсам иң беренче, мин катнашмас инде.
Мин катнашмас. То есть камера мотор и все, мин укый башладым. Теге беренче дубльдән шулай шулай матур итеп сүгенгәндә бер сүз юк. Теге в этом ничего плохого нет. Когда по делу и красиво можно. А инде кирәк вакытта дисең инде. Әйе, кирәк вакытта. А былай былай мин сүгенмим. Аннан соң дөрес әйткән, сүгенмим, сүгенгән кешене яратмыйм. Чөнки Теге юморда кебек. Юморда сүгенәләр икән, димәк, алар не может что-то придумать, и алар сүгенеп алар, чтобы типа было смешно. Шуңа э. күрә мин против сүгенү. Ну, матур итеп можно. Ниндә булса барар шундыйрак проект уйлап чыгарга исәп юкмы соң? Бар. Андый исәп бар. Э, э, зур теге зур проект бит инде, зур уровеньдагы, зур теге. Шоу теге, өч камера булсын. Бар, брат, бар. Аннан соң менә әле без әс булганда татар блогерлары менә бөтен шул сорый нишләп ринат теге школа блогерство ясамыйсың әйме мин аны ясыйсы килә ну ясагач сыйфатлы ясыйсы килә э. сыйфатлы ясагач расходы тегесе монсы монсы монсы аннан соң эх килеп чыкмас аннан соң мин хочу аны мәсәлән бушка ясарга э. бушка булгач ул кайбер чакта э, ну, оно, как сказать, кайфы бетә, потому что кеше аны аңламый, ну, не поймет, что когда, то есть, э, тому то, что когда это акчага сагында, сен аны кадерен беләсең, башка кеше кадерен белә, акча түләп, өйрәтеп бит булгач. А былай бушка дисәң, ул аңа вот так вот будет относиться. Шуңа күрә килмиләр дә, теге, катнашырга мөмкиннәр, карамаслар. Әй, әй, а охота сделать бушка, теге, белгән фикерләр белән бушка, теге, бүлешәсе килә. Менә андый проектны ясый килә, берәр шоу, прям реально шоу, әйме? Бәлки икенче елга беренсе килеп чыгар. Бу ашау пешерүдән башка. То есть бар андый фикерләр, вообще желание бешеное, менә вообще бешеное. Бу ел булырга тиеш, мин даже э, монтаж ясау өчен таптым. Ул теге аннан соң таптым. Ул төшерә дә, яны квадрокоптер да бар. Мин белән аларда йөрүче. Аннан соң пандемия сукты, җәй көне и без бер җиргә бармадык. Менә имә син бер сүз ычкындырдың, әйме? Ага. Бергә җавап биргәндә, әйме? Ага. Э, татар блогерлары белән Акча эшләргә өйрәнә башлады димиме? Әйе. Акча эшләп буламы соң? Акча эшләп була.
Э, акча эшләп була, ләкин күп мөрәҗәгать ителәме теге рекламалар белән, төрле шундый бартерный схемалар белән дип әйтик инде. Э, беләсеңме, э, соңгы, наверное, 2-3 ай вообще бик күп возможно, беләсеңме нәрсә белән связано? Әйме, төрле геҗитләрдә чыгабыз, журналларда топлар чыгаралар, әйме там. Әйе. Анда Казань Фест, Бизнес онлайн, әйме теге Төрле журналлар язалар безнең турында, әйме, там, какие-то вопросы, интервью. Бу инде блогерлар рейтингында Татар малай да гел бер гел булып тора. Әйе, әйе, да, шул там. Өченче урынмы по подписчикам, икенче урынмы, теге. Әйе. Монда комментарий бирергә, монда комментарий. Бу бөтенесе влияет. Теге ул татар журналларында, журналларында гына түгел, рус журналларына чыккач, уже кешеләр кайбышта даже язалар. Менә без шунда сезне күрдек, котлыйбыз, там өченче урын ал- алу белән, мәсәлән, теге берәр топта.

Үзеңә кирәк кирәк булган әйберләр турында дип әйтик инде. Әйе, то есть вот 90 э, процентта э, обычного типа берер ТЗ, техническое задание, әйе, әйе. 90 процентта мин э, не по ТЗ делаю, мин делаю как я хочу. То есть меня берели примерно, мен әйтәм, давайте менә шулай шулай эшлик. О, ну давай, как ничек телисең. То есть и шул, мин бит үземнең аудиторияне беләм. Когда прямая реклама, это тяжело, а когда нативная и от души, чик-чик-чик-чик. Мәсәлән, мин э, вчера башладым, э, теге, Мин бит инде ашарга яратам, әйме, и миңа әйтәләр, әйдә менә безгә килеп ашап кит әле. Бар тырым теге сымсым әйтәм. Ну ярым әйтәм. Әй, шуны да күрә башладык. Әй, әй, ашап китәм хәзер. Күрә бери башладым. Әй, әй, әй. Мин теге как сымиле, реально менә алам, карыйм, короче, аха, ашыйм, реально тәмле. Тәмле икән, мин мин аны сөйлим сториста. Әле акчасын да бирәләр реклама өчен, әйме, мин тәмле дим, әйме. Бывает, ашыйсың? Ага, что-то не то, Так, монда килегез, менә бу мондый адреста, тегеләй болай, э, менә шундый шундый әйбер ашадык без дип. То есть уже анда теге мин даже кайчакта по пятибалльной шкале анда баллар бирәм әйме, типа монда 4 балл, 5 балл. То есть и шуны күреп э, төрле рестораннар уже чакыралар, типа типа менә безгә килеп китегез, безгә обзор ясагыз, безгә обзор ясагыз дип. То есть именно обзорны

Әйе, алар Алар, алар сине каядыр укыйлар да, каядыр күрәләр дә, именно, о, әйдә, бу блогерга реклама бирик дип уйлыйлар. инде. совершенно верно. Миңа калса, аның 70% шулайдыр. Алар мине белмиләр лично. Кем Әйе. икәнне, алар алар карыйлар минем аккаунт, то есть карыйлар, чик-чик-чик-чик, ага, ну, теге, сезнең аккаунтыгыз безгә ошады, как раз наш формат, сөйләгез моның турында, моның турында. То есть алар күбесе, алар русча язалар, алар белмиләр татар телен, алар по-русски Әйе, пишут. әйе. Мен әйтәм, ой, исәнмесез, сәлам, а, пишите, пожалуйста, по-русски, мен әйтәм, окей, то есть СММщики, получается, алар рус телендә, алар даже Әйе, белмиләр. әйе. То есть это ну, не, не мои подписчики, не мои. Кешедән күреп, каяндыр карап, укып, менә шулай. Менә синең подписчиклар арасында теге Татарстанга түгел бит инде, төрле регионнарда бар. Әйе. Алар күпме соң монда татарлар? Алар бик күп. Э, Кайбер чакта мин ярты елга бер шундый опрос ясыйм. Кемнәр йокламый, давайте, тавыш бирә, так, Әйе. языгыз комментарийга. Янда по 500 там по 1000 комментариев. Э, Пенза синең белән, Башкортстан синең белән. Аннан соң без йокларга ятабыз. Иртә белән уяналар Америкада, Австралиядә, без алар язалар уже, без монда, без монда дип. То есть э, әйбер бөтен дөнья татарлары кушылган. Язалар, карыйлар, менә кайбер чакта даже хәзер мактана алайм инде, даже э, кемнәр карый? Там министрлар, замминистрлар карый. То есть э,

Ютуб дип сөйләшкән идек менә башында әйме ютубта бит инде органический трафик бирә әйме инстаграмда әйме анда бит менә син бер видеоны куйдың әйме өч көн узды әйме ул әллә каласка төшеп китә әйме аны син беркем дә белми дә әйме тапмый да әйме менә ул теге сине борчымыймы шушай бер шушай бер борчымый беләсеңме есть такие блогеры әйме там смотрит там допустим белешәсең там мин мәсәлән сторисны он мең он биш мең кеше карый әйме аның сторисы мәсәлән утыз мең карый сторисларын

карыйлар. Әйе. Актарып чыгалар. Әйе, актарып чыгалар. И менә то, что ул артка калды, мине бер дә борчымый. Ә син хәзер күбрәк видеога игътибар бирәсеңме яисә фотогамы? Ә, Күбрәк
күбрәк, наверное, видеога. Чөнки хәзер видео теге популяр дип. Әй, видеода аннан соң э, видео аша үзеңнең эмоцияңа биреп булаймы? Фото куям икән, мин зур текст белән язарга тырышам. Зур, зур, зур, зур. Әйе. Берәр тема күтәреп, берәр реклама мул, менә шундый берәр әйбер. Ә так күбрәк видео, чөнки видео, ну, күңеллерәк инде, кешене күбрәк көтә. Кеше яза, кашан, кашан, кашан, кашан, кашан җибәрәсең, кашан алга кайтасың, кашан авыл видеосы төшәсең. Ә авыл дигән әни, кстати, менә нәрсә сорашмакчы идем. Э, гел авыл төшерәсең, авыл төшерәсең, әмма. Әйе. Син авыл темасы кызыксындырамы? Яисә теге синең подписчиклар аны караганга син аны төшерәсеңме? Э, есть и такой момент, онсы теге яшерен батырын түгел, э, контент өчен дә кайбер чакта төшерәсең. Дип менә кешегә кызык дип әйме. Үземә дә кызык. Кайбер чакта менә теге ул гади шул ук видеолар, шул ук бер авыл, әйме шул ук бер мунчага керә мин, әйме шулай ук там нәрсәдер эшлим. Вот кешегә ул кызык. Кеше аны караганда мин үзем бит тоже ютубта карыйм, мин тоже бер каналны карыйм, деревенский блокнот, әйме. Ул одно и то же делает. Уже бер ел карыйм мин аны, шул ук ана тавыклары, казлары, әйме, монда ремонт ясый, монда әйбер ясый. Шул ук бер кеше, шул ук бер ремонт, шул ук бер сөйләшү. И, блин, мин аны ял итеп карыйм. Ләкин шул кызык инде.
Шул кызык, син ял итәсең. Сиңа кызык менә теге ниши микән бу, кая барды микән, нишләде микән, бу моны ниши эшли микән дип. Минем дә шул, ну, видимо, шуның белән мин алам, то что кеше караганда ял итә. Кеше теге искә төшерә, о, былай, былай да безнең шулай иде, без дә шулай кайтадыр дип. То есть воспоминания, эмоции. Күбрәк шул ял. То есть контент тоже самый, но кеше кары ял итер. Нинди
киңәшләрме яисә нинди булса сүзләр әйтә аласың? Менә кемнәр менә блог ачып җөрәсе килә үзләренә, әмма теге нәкъ менә Инстаграмда, әмма әле татарча контент белән әмма теге нәрсә игътибар бирсен. Менә син бит ничә ел шөгыльләнәсең, әмма барыбер әзме күпме плюслары, минуслары аңлансындыр, әмма теге ошибкаларны ясап теге булгандыр инде синең. Нәрсә игътибар итсеннәр? Иң беренче иң беренче иң беренче э, башларга кирәк то есть начать күп кеше уйлый ой менә минем бер теге башлыйсы килә башлыйсы килә ул инде өч ел башлый һәм ул башламаган оның башлыйсы килә име Э. иң беренче башларга кирәк Э, вот любой нәрсәдән мин мин гел әйтәм инде киңәш э, начните с того то что вы- у вас больше всего получается хорошо там тегәсезме чигәсезме җырлыйсызмы төшереп карагыз ага не пошло икенчене итеп карагыз то есть бәрелеп бәрелеп бәрелеп карагыз аннан соң сез аңлыйсыз Э, сездән нәрсә көтәләр? Мин бит тоже иң беренче теге, о, сразу менә моны төшерә башладым. Алай түгел. Моны куеп карыйм, моны куеп карыйм. Аха, була бу тема күбрәк ошый. Аха, моңа күбрәк внимание итәргә кирәк. Аха, бу теманы күтәрәм. Кешегә кызык түгел ул сорау. Ярар, бу тема бүтән кайтмыйбыз. То есть э, простота и, и самое главное башларга. То есть не усложнять. Җиңел икән, менә синеке бик. Штатив куйдың, камера кабыздың, все. материал. Э. А если там свет, камера, мотор, килигис, он с келейн, он со, он со просто подороже, но вначале не усложнять. Син беренче татар блогер булып калырга уйлыйсыңмы син инде? Әлбәттә, беренче татар блогер булып калырга тырышам. Әйтәм бит, э, менә яшь блогерларга да булышам мин, әйме, алар, алар кеше аны күрми, белми, алар миңа язалар. Менә болай тәсе киләм әйтәм, давай, болай, болай эшләп кара, болай, болай, то есть Мин гел киңәш белән бүлешәм. Мин гел статусны бетермәскә тырышам, мин беренче тар блогеры теге. Э, ул статусны миңа кем бирә? Халык. Әйе. Димәк, халык янында не профаниться, халыкны яратырга кирәк, аларга җавап бирергә кирәк, Диритка гел. Мин бөтен кешегә җавап бирәм. Ул э, блогерның ярты эше. Чөнки син бөтен моны узмыймсың анда җавап биреп. Ә? Бөтен вакытың узмыймы? Вакыт уза инде уза. Ну, кайбер чакта мин әйтәм бит, специально иртә белән торасың, җавап бирү да. Ну, извиняюсь за выражение, бәдрәфкә керәсең, җавап бирәсең. То есть, йоклар алдыннан җавап бирәсең. Ну, җавап э, бирергә кирәк. Э, Беләсеңме, мин аны ничек күз алдыма китерәм. Мәсәлән, күп кеше җавап бирми бит, нәйме? Мин әйтәләр, "О, син, по-моему, один блогер, который Татар, татарский, который отвечает ты. Э. Күп кеше җавап бирми икән блогерлардан. Менә мен- мәсәлән, менә мисс барам әйме? Утырып торам, и бер кеше узып бара, мине таныган. Э. О, сәлам татар малай дейме? Ә мин аны күрдем дә. И дальше. Бу шуның белән тиң миңа. Ул язды, а мин проигнорил. Э. Шуның белән тиң. Прикинь, ул миңа язды, мин җавап бирмәдем. Икенче көнгә ул узып бара. Ул минем белән исәнләшми. Әйел, син әйт, әй, бу козел.
Козел зажрался.
Так что э, дөнья түгәрәк. Дөнья түгәрәк, җавап бирергә кирәк. О. Все.
Шушы нотада без туктадыкмы? Туктатабыз.
Теге сразу күп итеп информация бирсәң тоже. Бик дөрес, әйе.
Һәм инде ахырда нәрсә дип әйтәсе килә? Э, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Шулаймы? Әйе, бик дөрес. Все. Ярар, давай, пока.